Chin News Channel rak kan lengmi nu le pa u le nau nan dihlak CNC in nan kut kan in tlaih hna. Atu i biaruahnak kan neih dingmi hi nan rak theih ciomi a si lai. Laimi nih kan i ngeihmi Bishop Lucius Hre Kung a si. Nan dihlak in a chimmi bia hi theih nan duh cio lai, nan siaherh cio lai ti zumhnak ka ngei. A dongh tiah na kan telpinak lai zong kan sawm hna. A pakhatnak bik ah Bishop pa hi bantukin na caan na kan pekmi cungah lunglawmhnak tampi kan ngei timi kha CNCIO in van chim ka duh. I a zeidang kan kal hlanah mizapi nih kan in theihfian khawh deuh nakhnga caah na konglam theih awk a ṭha ko na timi a tawifiannak tein rak kan chim hmasa law kan duh ko. Kei cu Bishop Lucius Hre Kung ka si. Hakha ah ka um i keimah hi thongkhat zakua sawmnga le kumkua February Ni kul le ni li hi ka chuak ni a si. I kan khua khi Hnaring a si i cuka zawn te ah sian ka rak kai. Tang, tang ruk tiang, tang ruk in khi mi miu lei khi siangbawi cannak sianginn um i minor seminary an timi cuka lei kha uh, thongkhat zakua sawmsarih le kum nga ah khin uh, ka rak kai ve. Cu menu ah cun tanghra khi ka rak awn. 1980 si mah lio ah khan. I tanghra awn hnu khan Renkun lei ah khi theology, khi philosophy pe ding khan kan rak kal i Renkun ah khan sape sazu he tu khi siangbawi le kan tin tan he cun thongkhat Sawm rian le kum riat kum khi kan rak dih i ka siangbawi kum ka cannak kum khi thongkhat cu kua sawm riat le kum kua khi a si. I cu hnu cun tiṭim ah khin posting ka rak tla i kum kua ringlo khi tiṭim ah ka rak um. Tidin khin thongkhat cu kua sawm kua le kum sarih in khin hnarring lei ah Tlangtlang pengtharing lei ah kan khua ah ti ko lai cu kaa ṭhial. Cuka khua ahcun kumkua kha ka rak um ṭhan. In 2006 ah khin Hakha kaa ṭhial. I Hakha khan nihin tiang a si i Hakha kum lio kan hnu kum kan ti ko lai ta September ni riat ah khan Zuria in Bangkok in Vatican tanmat pa nih Pope kusale pa nih kan tik lai sta aka au i makha hi Pope Francis nih hin nangmah Bishop Hakha a ṭuan awkah an thim na cohlan kho lai maw timi kha a rak ka hal i Chikkhat bia zong kha a rak har ngai, a phi ding zong kha. Sihmanhsehlaw thlacam hnuah si ko seh, Pathian duhnak a si ko rua tiah a rak cohlan kha si. Hi mah hnu khan October ni hleikua kan hnulei hleikua khi a si. Kum khat tling cang te ko seh. O ni hleikua kha Vatican in khan vawleicung pumpuluk kha an rak thanh cawngia an rak tuah i khi ordination khi cu bishop cannak cu hakha ah february ni hnih ah khan kan hnule february ni ah khan bishop cannak kha a si hi mah hnu khan cun bishop tawan kha a van si cang tikah khuatei lei siseh ci khuapi ah siseh bikin siangbawi station an umnak ah khin Paris umnak ah khin va kal i va leng a si Khrihfa pawl he siangbawi pawl hna kha va ton in va leng kha a si i mah hnu khan cun tu ka pe ṭhan i atu Korea le US le hi Australia nih hin ka phan lio kha a si. Si kan i lawm tuk. Tunai na van chimmi chung tiah khan Pope Francis nih Vatican i maw khati i vawleicung theih i thawngthanhnak a tuah lio ah khan na lungchung i na khansa chiat te kha tlawmpal te na van kan hrawmh kho hnga maw? Mah khi Khuaruahharnak he kaa khat ko. Sihmanhsehlaw khattelei in thinlung chungah khuaruahharnak a si i khattelei in zong tampi khi zeidah a si hnga timi khi keimah le keimah khi ka man bantuk zong a si. Zeicahtiah ruahchannak khi a rak um bal lo. Hmaitin punghman tein Pathian rianṭuan kha a rak si i Bishop Chan Ding le khi hna pawl khi cu a dang deuh khin rak ruah a si i kemakam lei kha cu ka rak ruah lo tikah khi khuaruahharnak tampi a rak um. Sihmanhsehlaw a rau hlan ah khin a theimi a ka theimi ka hawile pawl khi tidim lei siseh Kawlram siseh ramdang in siseh maka phone ka chawn tikah khin dusa te khin Pathian duhnak a si ko rua timi khi ka lung chungah a khan sai ṭhan. Anmah hna vialte nih an i lawm timi kha Pathian nih caanṭha a remmi si timi kha thapeknak kha an rak chimcia. Mah tikah thinlung chungah khan positive deu khan ka um than si kan i lawm tuk van thikan kong kan ceih lio ah khan van hain hal lo lo ko ning lo mu ka zon i Vatican City yi Cardinal li Laimi ni va thut ve ding hi zeitluk thil har da asi a thu mi te an um kho mo a ni hin tiang chu an an um kho now ai kan hu lai kan bishop la tu ke le mi bishop Felix kha Sin a rak kai deuh ah an i kha outstanding a rak si i chankhat chung kha ram hnih ram thum kha aiawh in Vatican aiawh in an rak thlah va atu Bangladesh te hna Morocco te hna cun a dang kha Madagascar aw mah hna ram kha a rak kal bal atu cu a rak kir i Lairam ah ka lemyu diocese ah rian a ṭuan cang. Si kan i lawm. Cuti si ahcun atu hika Australia tutan na ratnak kong hi culei cun von ka si law atu hi te zei bantuk bik in thla na rak rat ning si na rat duh hnawhchan hna tlamtling kho maw? Atu ka ratnak hi atu hi kan Lairam in rami refugee hna Khrihfa hna khi hmuh duh ah kan ti lai. kan i chawn tikah na ra ahcun tampi kan i lawm ko hnga an rak ti tawn i cu zong kha bishop pa hi ka im aslasis ah khi tukhal kan ti ko lai ta. Archbishop Dennis nih khan aunak a rak tuah i ka rak leng ta hna a si. i Australia cu ṭha ngai anmah bishop hna zong an ṭha ngai siangbawi pawl zong an ṭha ngai Laimi hna zong ka zoh ti hna tikah hi kanmah community hna siseh a dangdang siseh an lung a tling ngaimi bantuk maw i keimah zong kaa nuampi ngai ve hna. Si lawmhnak tampi kan ngei. Cuti siahcun biadang lei ah von kal ko sih law mu. Laitlang ah hin nunnak thawngṭha timi ahhin baptisma a lut hmasa, Roman Catholic dah a lut hmasa timi hi bia alnak a um lengmang. Le cucu nangmah nih teh zeitindah na hmuh ding a si? Aw hlan lio khi cu Catholic khi an rak lut nain kan kaw sungsi tiang hrawng khi an rak phan ti a si. a tam aing dek cu ti cha kha kum le ve kha a tuan deuh pi khin rak ra ko na khin a ka khin a rak kirmi an rak um ba cu an va phan ko na kin hakha khan a zei kan ti lai an nunnak caah aa long chung lo ti bantuk, a him lo ti bantuk thawngpang he khan an rak kir caan te zong hna a um. Hnu hnulei ahcun atu a nung liomi atu pin tiram ah aa din cangmi Father Rua khi Lettuih ahcun hi hitalei kanmah chanlei Hakha peng ahcun a hmasa bik ah ai cang i An i kha 1958 ah khan Hakha ah rak lutmi a si. A dang Tonzang te nam in Dalit le cu an rak ṭuan ngai ve. Hakha tluk cu kan kum kha a no ngai rih kan ti lai. Cuti si ahcun Catholic nih Laitlang rak luh hmasa a si ahcun zeiruang bik ah dah Baptist nih hin tam deuh hi atu ah hin a lak ning a si hnga? Veilei tonzang lei le mindat lei kha an rak lut i annih cu anmah zei kan ti lai? A chini kha a konglam khi cu tluk an thei lo nain anmah an rak umnak khi khuate lei deuh khi a rak si deuh. Tidim siangbawi le kan dawt i a khuate te a ken rum. Uh, Mindat zong khi uh, Luksei timi khuate a ken rak um sau pi tiang an rum. Mm. Hnu lawngah khupi lei khi uh, an rak i thon nak khi si. Za cun khi influence la tikah khuate lek simi tlawmte an rak si ton i khuapi kha uh, mi tam deu le mi fim deu le uh, chan a zulh kho mi khi an rak si kan ti ha. Mm. Khi tikah Catholic ah a rak nuar deuhnak a si rua tiah ka ruah. Cuti si ahcun khamhnak kong ah hin teh doctrine maw a biapi deuh hnga, Jesuh zumh dah a biapi dah? Oh, mah hi cu chan chan cio i an chim cio i ti. Kannih vei caah cun a pahnih in a zici ngai si. Doctrine khi a vei lo ahcun zei kan ti lai? na zumhnak khi aa balance kho lo ti phun zong a um. Micaah cun ki ti ko ne lo he Catholic position ah khin cun doctrine khi he tiah an i ralring ngai mi si Catholic in zumnak thiang le zumnak tha te khi adam kho ding ah doctrine tha ne khin a control tiah tlaih a si Kan i lawm. Jesuh Khrih thih hnuah hin teh sual thianhnak kongah maw midang pakhatkhat nih midang sual a va thianhpiak kho maw? Mi nih cun va kho hlah. Sihmanhsehlaw khi atu kan chimmi zumhnak a kalning le doctrine kan ti ko lai ta. Khi ka zawnte ah khan Bawi Jesuh nih thihnak in a tho ṭhan hnuah zultu hna khi an lu chungah zei kan ti lai khi thli ti thaw a chuan hon hna i thlarau thiang kha ngah u mi sualnak nan bang thlah piak ahcun thlah an si lai cun nan hremmi paoh cu hrem an si lai a rak timi ti hna khi a um cu tikah khan khi catholic zumnak ah hin khi cunglei in apostolic succession khi aa tlai ngai kan ti lai sta khi tikah atu catholic ram ah khan siangbawi pawl nih sual thlahpiak timi khawm tikah ama min in si loin hi bawipa min in pa fapa thiang thlarau min in sual thlahpiak kha a si khi tikah anga siangbawi hrimhrim zong pup tiang khi sual nih thla ve a hau Ca kan bisual an si dih. Sihmanhsehlaw atu Bawipa i robia te ah khan nan thla piang ahcun thla an si lai a rak timi ah khan a karmi si. Cuti siah cun RC zumhning le Protestant zumhning ah hin zeidah ai dan biknak a si hnga? Oh, mah hin cun Jesuh cu a khat, zi kan ti lai. Bawipa Jesuh ah hin aa tawn. Aa dangnak hi cu atu a dokham bik hi cu vei si rua tiah ka hmuh. Mary sinah thlacamnak te hna, upatnak te hna le mithiang hna i kan ti lai, hawikom kan si timi mithiang hna bochannak kan ti lai sta. Veneration of the Saints timi khi RC ah khan fek nonpi a um. Cun khatale ah khan khi hna kha cu a um lomi kan ti lai. Cun a dang ahcun zei kan ti lai, atu khi vawleicung pumpuluk pop nih hin hruaitu pakhat ah mah tangah khi vawlei pumpuluk amah hruainak tangah kan umnak khi atu budang he aa lo lonak a ngan ngaimi pakhat ah hmuh a si. Cun a dang cu hi consecrated life kan timi atu siangbawi cannak te hna sister cannak in khi vawlei kaltak in nunnak vialte zong hi aa dangnak pakhat tiah ka hmuh. Oh, atu na chimmi chungte ah khan maw Jesuh le Mary kong kha van ser si law mi tampi nih an chimmi cu arsi biaknak ah cun Jesuh nakin Mary kha a biapi deuh ah an chiah an ti. Cucu a hmaanmi si maw? Aa biatak ahcun atu khi RC zumnak khi hitin vamhua khin khitin an ruah mi khi a va si khawh tawn men. Zeicahtiah biakinn an lut tikah khi singtu tein han pung cu maw. Sinain an lung chung khin ve ahcun Jesuh khi a kaupi in a um. Jesuh khi tam tein va chiah a si. Cucaah cun biakinn vialte ah vailam te khi a laifang te ah khi crucifix khi hmuton a si cun khi a zi ci ngai i wutpyu ci biaknak khi mass biaknak khi mah bisarei ṭhawinak khi a laifang ah chiah tawn a si i a sullam cu khi kan Baibal nih a laifang ah a chiami Jesuh kha a laifang zumhnak bia khin dir a si, hmuh a si. Cun Baibal nih a rak chim vemi khi mithiang Paul te hna, Peter te hna, Mary te hna a ke a pawngkam zong khi biakinn khi kan lut tikah kan hmu ṭheo tawn. A laifang khi cu Jesuh si i, khi ti lei khin Mithiang hna kan ti lai cu kanmah Catholic holh in cun. Khi hna pawl khi Baibal nih hmun a pek ruangah khan pawngkam te zong khi kan fuh khawh hna. Cu ve bantukin vancung ram a kan hruaitu, lam a kan hunpiaktu, bawmtu ṭha tiah pawm an si. Mate kha a lo lonak te a si. Si. Kan i lawm. Cun tunai i Protestant le RC an i dannak kong na chimmi tiah khan maw siangbawi hna, fathers hna le bishop pawl nih khan vawlei nunnak kaltak in rianṭuan timi chungah ai telmi cu ṭhitumnak tuah lo a si. Lehkha kha Baibal nih a doh ruangah maw a si? Mah khi cu Baibal nih a dohmi cu a si lo. Asinain Okay, zaken ti lai. Vai ah khin mirum tlangval pa pakhat te a ra tikah khan vancung pennak ram co awga zeidah ka tua lai timi kong he pat tein a vun hal tikah Bawipa Jesuh nih nawlbia khat ah na va zul a van ti tikah mino pa nih khan ai Monhei cu ka zul ti cang a rak ti. Khi nawlbia kha, zi nawlbia hen dah van ti tikah Pathian kha na thinlung dihlak, na thlarau dihlak, na thazang dihlak na dawt lai. Cu khua cun innpa kha nangmah na dawt bal tu na dawt lai a vun ti khi nawlbia pahrate kha a sen lai Jesuh nih a hun chuahpiak tikah Mino pate nih ai kan hme kan pe ka zul ti cu a van ti ahkhan Bawipa nih level pakhat a kai i a chimmi te kha mana i na sang deuh duh ahcun na ṭha deuh duh ahcun ti phun khin question kha a tuah ṭhan tikah va kal law va zuar sifak hna ṭhen cun na ra lai na ka zul lai timi kha a rak si. Mah te ahkhan atu khi kan ti lai sta hi um, religious life kan ti lai sta hi vawlei kaltak in bawipa sinah i apnak hram thonak te bible te kan ti lai i mithiang paul zong le ara chim tikah khi nu le pa ṭhit umnak cu a khuan a piak sihmanhsehlaw va si thiam selaw keimah bantukin nan si khawh ahcun a ṭha a rak timi confirm a rak tuahmi te hna zong khi atu Catholic khi religious nunnak ah khin a tiput pakhat a si mah ruangah khan nihin bawa kha nunnak kha Pathian pennak ram ah i pek a si hitin pek tikah khan mithiang paul a chim ve bantukin nupi a ngeimi nih cun Bawipa he an nupi he van si tikah ti khi lei ah aa cheukhat hi te lei ah cheukhat aa khi thazaang kan ti lai ma thinlung kha aa ṭhen a rak ti bantuk khan nihin bupi i khi vawlei cungah Jesuh mission ah khin lunglong lialia an han chin timi te kha timhnak ah hi bantukin single life khi rizak a tuahmi a si. Si kan i lawm tuk. Cu khawh cun hiti a leng in arsi biaknak kong cuanh tikah pakhat chim rihmi cu arsi siangbawi te nih hin cun thih hnu nunnak kongah Pathian sinah nawlpiaknak khawhnak nawl an ngei ti a si. Lacet cu a hmaanmi si maw? Oh, mithi ca thlacam piaknak si lai hi. Mithi ca thlacam piaknak khi khi Baibal in a hruai deuh tein kan lak ahcun mithi hna ca thlacam piaknak hi khi a thaw ngaimi Khrihfa nunnak pakhat ah chiah a si, ruah a si. Hihi kan dawt ngaimi kan nu kan pa hna an thi tikah thla campiakmi kha a van si. Veitin zong ahcun Baibal ten kan zoh ahcun vei khi kan chim hmasa rua lai. Uh, mirum pa le Lazarus khi mirum pa kha vawlei a nun lio ah Lazarus te kha zeirial lo tein cabuai tang a tlami kha hmanh a rak siang lo timi te he khan Baibal nih a vun chim tikah an can donghnak kha Lazarus cu vancung ah vancungmi nih an cawi Abraham ṭang ah ti kha a si. Hi mirum pa cu hell ah Innfa ngai in a um lio ah khan vancung ah khan a hun hmumi kha maw ka pa Abraham tiah an nawn lenmi te kha mah Baibal khan zoh tikah mirumpa kha hell a phan tikah an thi cang i ti hell chungah a fak ning le a khuarual ning le a zeizong vialte khi a nung liomi bantuk feeling bak khin a khangsa ning te kha Baibal nih a phuan. Khi tikah a siaherh ning zong khi a langhter ṭhan. Maw ka pa, aa ti dai ki dokkhat te Lazaru te kha fial law hei ti te hna. A nga lo e nanmah le kanmah karlak ah kan ṭhupi um nanmah sinah ahohmanh kanmah sin zong ahohmanh ra khawh a si lo ti ti hna kha Abraham sinin khan Abraham cu Pathian aiawh in Baibal nih a chuahpimi a si. E, mah tikah khan zeidah a um hoi kan ti tikah mirum pa nih thlacamnak a tuahmi te kha maw ka pa aw Abraham aw a si ah cun e inn ah ka unau panga an tang rih an ni paw kha hika an phan sual hnga lo Lazaru kha va thla law hei ti hna khi Baibal nih a phuan khika zun te ah khan Mithi hna pawl nih an thin hnuah thla an cam timi khi a lang. Zulzu hmanhsehlaw hell ah mipa, mirumpa, misualpa nih thinlung ṭha tein thla cam khawh timi khi a si. Asinain hell ram cu zeihmanh nga ti lomi ram a si. Khi pungsan hna khi um tikah nihin Catholic pawl nih thla kan cam ahkhin Biathi caah thla kan cam kan ti tikah khibiathi khi a caah thla kan cam kan ti nain mah nak khin zeidah sullam um kan ti tikah hi zumtu Khrihfa unaupa cu a liam cang tikah vancung ram zong a phan khawh hell ram zong phan khawh ho khi hell dah a phal hrimhrim lai ti khi aa thei khawh set lo vancung ram a phan hrimhrim lai kan timi zong khi aa te set lo Mah tikah mithi ca thla kan cam kan ti tikah thla kan campiak hna u timi zong khi a sullam te khi a ngei. Cuahcun cucu vancung ram phanmi nih kanmah ca thla an cam lai timi khi a si. An kan campiak ve lai timi khi a si. Cun mithi hna hell ah a tla ciami khi cu ti khawh an si ti lo. Thla campiak kho zong nga ti lo. Khi RCA nih doctrine karlak doctrine te kha a ngeimi kha khi Packetry ti si hoi i khi packetry cu vei, hi vawlei nunnak an dong deuh ahkhin ahohmanh hell ah a kal lai vancung rak a kal hrimhrim lai ti khi minung nih kan thei kho lo tikah. Cucaah cun vailam cungah an thahmi misual pa nih a sual ngai ko nain a thi hlan te ah maw Bawipa ka ngaihthiam ko tiah thla rak cam tikah a sual komi kha minute second chung te ah khamnak ram a co. Bawipa nih keimah he paradis ah na nung lai a rak tin biakamnak kha a um. Cu ve bantukin cheukhat cu an nu na chungah meeting an si ko nain mah tluk an nun chungvel meeting a si nakin an thi hlan te ah an sual ahcun Singapore khi vancung ram an co lai lo tiah uh, Bible nih uh, a chim kan ti ko lai. Bianabia biathlam Bible te hna nih uh, pek cia a simi vancung ram nunnak thingkung in an thei thei khi chuh ṭhan an si lai hiti hna khi khi phun si. Mah tikah mah karlak te ah hin Pathian cu dawt ngaimi, a ttaza ngaimi Pathian a vun si tikah cu bantuk a nunnak vialte a pek i a ding i a thiang i biaknak lei zong a zuam i dawtnak rial zong a ttuan i a thi lai tete ah sualnak he a thimi kha khiram ah sualnak zeihmanh a um lomi, a thiangmi lawng an si lai timi Baibal a um ruangah khin. Mah hna pawl ca khan Pathian nih thiangternak hmun, thlarau hna thiangternak hmun a um timi khi Catholic nih a zumh. Cucu vei khi a va si pah. Mithiang Peter i cakuat ah kan hmuhmi khi Bawipa Jesuh cu a vun thi tikah khin a thi taktak. A thi taktak tikah khi vawlei cung zong ah a um lo. an um ti lo vancung ram zong khi a kai lo vancung ram a kai baibal nih timi khi ni sawm li thawhṭhan hnu lawng ah vancung a kai mi si cu vancung zong phan lo vawlei cung zong dong lo hi tikah khoika dah a phan timi kha hell a phan hnga maw timi khi ruahnak a um hell cu misual hna ca lawng si Jesuh caah hell si lo cucun khoika dah a kal a tina zona Peter zakual te nih a va chimmi kha thlarau thawngtlang paw thawngtha ka chim hna timi ah khan atu Catholic doctrine purgatory khi a va nai deuh ma khan a va sawh cun khi pawl caah nihin Catholic pawl nih mithi a thi cangmi khi thlacam piak kha a va si Si kan i lawm tuk. Uh, cuti siah cun khi a fawinak bikin ti Roman Catholic i nan i hruainak ah tleihtleng silole na, a hrampi khi a tawifiannak in na kan chim kho hnga maw? Ai, Catholic kha vei si, uh, hierarchy ti kha si i, uh, khi zikan ti lai cung lei in Bawi Jesuh in khi tamando pawl ti zultu pawl, zultu hna khin uh, hitei kha a hruaining kha a si. Cunglei in Pa Pathian sinin Jesuh sinin zultu pawl hna sin te khi a si i nihin vawlei ah khan cun atu kan Khrihfa i tuanbia ning te khan atu pope khi hmuh khawhmi Peter zi kan ti lai hmun ah ti khin si. I atu pope nih khin vawlei cung kha hi ti khin a kan nungpi a kan uk. Cun tuukhal pakhat a si i tuu kawm khat bantuk te khin nihin kha amah kut tangah khan nun a si. Cun Kadiniel pawl khi amah changtu an ti ko lai dah a hruai dingin. Cun bishop pawl, cun siangbawi pawl le khi layman pawl khin a kal. Catholic in layman zong nih khan matin matin khin duh a ṭha an timi te zong khi an ngaih piak ve, an tuah piak ve. meeting te khan tua i volu chung pum lu kan thuli te zong kha family kong ni chai kha ma kha ani chai an sung phiat vulei ka zumnak ah lam hruainak ah a kan kal bi i pup khi a time bing khan arum curial member na ke anum i khi curial member pawl ni khan vawlei cungah zeikan tilai Atu doctrine lei siseh, vawlei ah zeitin a thawngṭha kan phuan lai ti mi te hna siseh, atu mithiang hna khi zeiphun khi dah mithiang an si lai hei ti te hna siseh, tu bantuk bishop ahodah maram maram ahhin bishop a herh zeidah kan thim lai timi commission khi phunphun in an um i khi hna pawl nih khan a kuttang ah khan ṭun an ṭuan i a hruai khi a si. Lawmhnak tampi kan ngei. Uh, atu i van hal kan duhmi cu RC timi a sullam hi Roman Catholic ti a si i Rome ram ah a um ve lomi a bianabia Laitlang ti bantuk nih Roman Catholic ti hman ve hi a ṭha ko maw? Zeitindah nan hman ve ning si? Um, ok. Hitin vun ruah khin cun uh, phundang te a si. Sihmanhsehlaw khi te le khi kan ral lem ti lo i te Roman Catholic kan ti tikah hlan lio a tung hnung tampi khi kan i hrawm bite khi a um khi bantuk khin atu Latin ca te hna le hla te hna siseh tampi khi heritage khi mati khin a kalmi a ummi khi a rak um. Cuahcun Roman Catholic ti khi cu hnulei deuh hin cun cu tluk zong khi cu an au lem te lo. Catholic tim khi Catholic Christian timi te khi hman deuh ah zong a si ve cang. Zeicahtiah cun tutan chim bantuk khan Roman timi kha a dangdang lei caah khi a hanta zong si khawh caah a si men lai. Kan i lawm tuk. Atu Roman Catholic hruainak ah cun mu Bishop Father ti bantukin hruaitu pawl kha kawh awk a si. Cun Protestant nih Rev. Pastor ti bantuk pawl kan hmanmi hi an i dannak a um maw? An min lawng thlah ai danmi si. Uh, kan nih hi father timi hi pop siselaw ki papa ti ve i pop timi zong khi kan pa ti nak si cu pa timi a sullam te khi sung loi ngai in hman a rak si cu cun Hi Catholic ram ah khan father timi te kha aa thinlung kha aa aa rem deuh kan ti lai ma. Cun father timi khi hman kha a rak si. Reverend zong cu ṭhehchih a si ko nain father timi khi mi pawl nih an i rem deuh ngai. Hi reverend timi zong cu Mai Khaw Tawng ta a si ve i Laihor zong cu a tuk. Kawl Lai khi mirang tiang khin khi familiar kha si ve cang i a poi lo cu kan ti ko lai nain a zu ngai ve cang i Lai hmurka te ah zong a rem ngaimi cang zong a va si i zei dah lawh ka thei lo. Kei mah a nen cun father timi kan bei a khuabo te khi zei kan ti lai. aa fit ngaima mi bantuk te khin ka ruah. Cu siah cun an rian ṭuan ning ti bantuk ah teh ai dannak a um el maw? Kannih lei hi cu rian ti tikah Catholic father pawl hi cunglei in posting va pek i khi an kalnak hmun te ah khan Pathian caah Pathian sal rian kan ti ka lai sta minung pawl caah rian khi va tuan a si zeicah cun atu kan mahakha diocese te kan ti ahcun lairam ke mission center in kan thimmi hna vialte ah khan khuate khuapi te ah khan ah an kal dih cuka te ahcun minung pawl he aa Pathian innchungkhar kha aa sak an i zuam dawtnak he cun cu bantuk Pathian mi hna he makha um kha va si i a dang hi Reverend uh, Pastor bo zong cu thiamthiam kha a si deuh ko ke ma kan hung in cu a khat batuk si ko kan in lawm tuk cu ti sia cun atu bantuk father timi le bishop timi hmun phak khawhnak dingah hin zei bantuk cawnnak le tah fung pawl thla an hman mi si Ayukan ni cu Father timi kha cu khi Bible sianginn kan dek lai sta atu renku in khi major seminary a um cun uh, mi mi wa khi minor seminary kha Hakha khi chak lei Kawlram caah kan ngei Laimi kha khan la kai tawn atu cu kale zong ve cang kan chin ka rian khi an nei cio Maina seminary te khi makin a ong mi kha mi cha an kal major khan philosophy theology an kai hna i sangbui kha chan a si mazan bishop caah tattat tin ran tina khiam lao tikhin akal i an mai mission life te ah khin an zo chung lei pawl an zo Cun uh, ahodah hika hin bishop a herh cang, thim a si cang lai ti lengmang khan kan dede kha uh, cunglei in an thimi zong um. Cun khi Tatanane chung le Kawlram pumpuluk khi an hal hna. Khi khi cu hluk a si. Kan kan i thei lo. Thitin ca khi a kal i kum zi zat mu ti khin a va kal. Hnu ah khin uh, Mah tikeh khi candidate kha an hmuh cang ahcun nai ka chim bantuk khan an au, an tawn, an mai free will kha na cohlan lai maw timi kha hal a si. Lekhan si ahcun makha bishop le kha pek a si. Misal cun Pisang bawi ci cu cung khan thim a si. An kum kha cu sawmli kum nga cung lei. Cun mission experience zong kha taingta a ngeimi kha chim a si. Si kan i lawm. Uh, cun atu um, RC hi te World Christian Churches ah hin uh, ai tel ve maw? Uh, World Christian Church ah hin aa tel lo. Uh, Catholic kha tatte nu chichela khan biahar ten han nei tika observer ne ten zong si we kai chante khi uh, tadin caan na kan hmuh bantuk khin asi uh, male ning te nan kal Oh, cuti sia cun Laitlang i Roman Catholic a kar hlan na kong ah von kal si law atu lio uh, zei tluk thla nan si milurial hna zei tluk dah nan si kho timi te kha a phasa bika. Kan ni Lairam uh, Hakha Diocese khi uh, hlan lio cun tirim lei he khi ka lei atu ka bo chai hon vialte khi kan i tel kan nukum hi kan kan i ṭhen cang i atu Hakha lei kan ti ko lai sta Falam ne in khi Kamplet Mindat Matupi dai ne tiang khi kanmah ram a si i khi Palewa khi cu pi tatana le khan tlai lanpan setu hi kha a rak ṭha lam ca a si ti zei kan ti lai minung khi khi sakain dai mukoi dai hna khi a va tel si caah kan lu u zi dihlak hin cun sing sarih ting sarih hin chim tawn i kanmah tu cu member khi cu Thong sawm thum thong khat long an si re. Kan tlawm. Cuti siah cu hmailei ah hente zeitindah kar hlan nan i timh i development hna hi tuah nan i timhmi a um maw? Oh, man ahhin cun tampi hi kan ruah ko. Sihmanhsehlaw Pathian nih zeitin lang an kan hruai lai. Kan Kawlram le ke atu a thlen leu lengmangmi kan cozah hna he cun atu zeikin tile i pehtlainak phunphun he cun kanmah kam le kan tuah khawhmi thil ṭhaṭha khi cu kan letlaimi talau khi kan i tim ko. Kan hnulei i bia kan theihmi cu Laitlang ahcun arsi a lutmi kha bawmhnak pek ding si ti bantuk kha kan theih lo. Cucu a hmaanmi si maw si lo si le zeitel fianter na duhmi um maw? Arsi lutmi cu timi khi arsi cu cucu a si thiam a si, a si lai lo. An chim sualmi si lai. Zeicahtiah atu zeizong vialte ah khin khi bantuk kha a cunglei kan pa le pawl te tu paw in khiti in charitable worker pawl khi khi cu an chim tawn lo. Caahcun khi zei lo te um ahcun dihlak hrawm khi a si te lai.

Hi bishop dihlak hi hleiruk kan si. Diocese zong cu ṭhiamṭhiam si. Diocese ṭhanning phunpha hi teh zeitindah a si i Hakha hi teh zei tangah dah um? Hakha khi Mandalay Archdiocese tangah a um hi si. Cucu diocese cu teh zeitindah an ṭhanning phunglam si? Mah khi cu i hruai ning le ke Pagana Pathian phung le lamkalnak mipi hna sinah thawngṭha phuan awkah khi Puthovi kha anih mi nih ṭha tein khin an zoh i chaklei si ahcun kachin caah kachin khi a simpi khawh deuh ding kha tahna nan pek. Cun a nauk chian kan ti i Lairam kha tu bantuk Gali le Hakha ti bantuk kha cun tawng peng si ahcun khi Kawlram khi Mawlamiang ti phun. A lai a si ahcun ṭawng ngu te hna, pi te hna, mandali te hna te hna kha aw makhan zau i an ṭhenmi a si. Hmailei zong khi tin aa rem deuh nak ma cun an ṭhen ve te lai. I atu thawngpang kan theih ning ah Kawlram ah Catholic kum zanga tlinnak Jubilee tuah nan tim tin thawng kan theih i hihi zeitluk kau in dah nan i timhlamh ning si? Timhnak cu Pathian sinlung lawmnak kha a rik ah a si i hi hlan deuh i mi sin zumhnak a rak rahpitu hna kha a tihmanhpiunak zong a si i khi Kawlram pumpaluk i khi Khrihfa pawl zong i tawnnak canṭha remnak zong a si i a si thiaman cu an rak ti i pope te hna zong hmanh rak sawm kha a rak sinain a chehni kha a rak pek dih lo caah kuisale tu in a ra te hnga ti a si. Cu ahcun teram zeizat hrawng thlah i tel khawh ding in nan suaisammi si. Asia ram khi cu an theih khawh dih cun Italy i atu Australia te hna a dangdang bishop te hna khi cu theih hngalmi bik khi cu ralring ah an i timmi zong tambik an thei. Cuti siahcun ti atu hika ah RC na rianṭuannak hi kum kul le kum nga na tling deng, Silver Jubilee na tling deng ti si i hi chung vialte na hmuhtonmi ah nangmah nih hrawmhnak kan duhmi zeitel a um maw? Oh si, tukum hi Pathian zong hmana thawngin kum kul le kum nga ka tling kum si. I tu chung kan dir tikah Can cu a tawi ngai bantukin a si i ka kalnak hmun tete ah ka hmumi cu Laimi cu general cun miṭha kan si tiah ka hmuh i mahle Pathian zumhnak cio te khin Bawipa Jesuh an dawt cio timi khi ka hmuh. Mah in khi Jesuh nunning timi zong khi tampi khi aa lang timi zong khi positive a dangdang lei nakin kan ruah kan zoh tikah thil kha a um. Micaah cun hmailei ca zong kha tampi khi a la la um. Sihmanhsehlaw atu challenge pakhat a si khomi cu zeidah kan ti tikah kan Lairam kha Khrihfa ram kha cunglei kan pa le pawl khi an ral hruainak design te kha

Khatalei mah vialte khan khi Khrihfa Khrih kong ah he tiah ṭhennak tampi zong khi a phan ve senai saya khi a si cang ve. Mah pahnih ah khan balance kha cu cunglei ah kan pale pawl zong nih tampi uh, uh, zei kan ti lai aphesia an i zuam deuh zong a si tiah uh, zumh a si. Caah cun mah thangchonak zong ma tein kal bu khin pumkhat sinak kha zeitindah a ra ṭhan khawh lai timi kha duh piak bimi a si Lairam caah cun. Pumkhat vun si hnu khin cun A zeipoh khi aa ton dih cang. A lala kha mah pakhat te lawng kha a si. I duhsah ten cun khika lei ah kan kal cio lai, kan phan lai timi zong ka zum. Si, kan i lawm tuk hringhran. Keimah lei in biahalnak kai timhmi cu ka vial kha a rak si i atu CNC hi a kan zohtu hi khuaza ram kip in Laimi tampi an si caah Laimi phun aa dihlak huap in kan ti ko la cu ti na biasiaherhmi aa biacah na kan duhmi um ahcun mah kha vun kan chim ta law kai lawm ko hnga. Keimah nen cun Laimi sinak te cu misifah ram kan si. Sihmanhsehlaw Pathian kha kan rak zumh i Bawipa Jesuh kha a rak theimi kan sinak kam lei ah thinlung pakhat ah aa lawmmi phun aa nuammi phun pakhat le pakhat unau bantuk khuasak hi lai culture lai nunphun khrihfa nunphun he aa cawh dih cangmi khi a van si tikah i zuam cio in hi Pathian i pennak caah Lairam i ṭhatnak caah i zuam cio dingah khin ca ka duh i kanmah keimah caah siseh a dangdang Khrihfa rianṭuan hna caah siseh cu lawng si loin ke Pathian nih a hman vemi Lairam ah rian a ṭuan deuhmi kan pale pawl nan nganzi lei khi cozah rianṭuanmi hna vialte zong siseh Hi hna pawl tlamtlin khawhnak hna caah Pathian duhning tein Lairam i a herning tein pekchanhnak an chuahpi cio khawhnak hnga ca timi khi thlacam buin forh ka duh. Si, kan i lawm tuk. Atu bantukin na caan sunglawi na kan pek pinah kan in halmi vialte tlamtling taktak in na kan lehmi cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.